Туган тел телеканалы, мин сине бүген котлап, шундый матур тамашачыларыма иң якынлы сәламнәрне юлым, чөнки бүген бездә бәйрәм, дуслар. Бүген безнең Туган тел телеканалының Тоты милли премия тантанасының 5 яшьлек тамашасы. 5 ел рәттән без нәкъ шушы матур кышкы декабрь аенда бу тантананы сезнең өчен оештырабыз. Камилә әйтергә кирәк бу бәйрәмгә иң зәвыклы, Иң популяр, иң моңлы җырчыларыбыз иң тәмне җырларын әзерләп алып киләләр. Шуңа күрә якынрак килеп утырыгыз, дусларым. Бүген сезгә мега күңелле шәп тамашадан иң кызу матур репортажны эшләргә керештек. Әйдәгез, бергәләп!

матур артистларыбызны күрсәтүне дәвам итәбез һәм беләсезме кем янына килеп утырдым әле мин барыбызның да яраткан гүзәлләрдән гүзәл гүзәл уразова янәшәсенә хәерле кичләр сезгә хәерле кич розочка сагынып килдек туган тел премиясенә бик э, яратып рәхәтләнеп үзебезнең җырларыбызны җырларга дип чыгыш ясарга дип әзерләнеп утырабыз әле менә сезгә әзерләнер өчен гүзәл үзегезгә әйме чәчегезне битегезне сәхнәгә чыгар өчен күпме вакыт кирәк күпме вакыт бирәләр, шул хәтлем кирәк миңа. 5 минут вакытың бар дисәләр, мин 5 минутта да э, кирәклечә бизәнеп алам. 1 сәгать дисәң инде ятасың инде ул 1 сәгатьтә, шуңа күрә күп вакыттан тора. Юк инде какой киеме төшкән. Кара, э, сәхнәдә Гүзәл э, Гүзәл Әхмәтова чыга, җырлый име? Потом

Безнең яраткан Туган тел телеканалын караучы безнең тамашачыларыбыз, дусларыбыз, туганнарыбыз. Сезгә әле бүген э, матур җылы сүзләр әйттеләр микән? Бигрәк тә безнең хатын-кызларыбыз әй менә рөхсәт итсәгез, мин сезгә әйтәсем килә. Шундый матур төсе костюм. Бу минем яраткан төсем. Шун. Яшел, яшел төс яратам. Әле хатын-кызларны күрмәдем, менә киенеп чыгып кына бастым, и син килеп чыктың, Роза. Шуңа күрә инде Миннән, әйе, миннән ишетегез һәм кабул итегез һәм сезгә җылы җылы сүзләр, бүген шундый көчле алкышлар явып кына торсын дигән теләктә калабыз. Сезгә рәхмәт, зур итеп рәхмәт. Айваз Садыров, хәерле кичләр. Мине монда сезнең э, төсләрегез җәлеп итте. Яшел, янып торган монда алсу төс. Мин инде үземнең кара футболкам белән юкка чыгарга мәҗбүр. Сарыдан киенсә вообще әйбәт буладыр. Светофор булып, матур булып торадыр. Гомумән, якты төсләр нәйме э, киергә тырышырга кирәк. Кызыл, Яшел, шундый төсләрне яратам инде мин. Белүемчә, сез инде э, үзегезгә шәхсән сер итеп кенә тапшыруы э, репортаж эшләгәндә сез әйткәнегез өй салабыз дип әйме. Хәзер сез ул йортта яши башладыгыз шикелле әйме. Һәм матур итеп анда әле сез балаларыгызга шуыр өчен тау ясап маташасыз әлеге вакытларда әйме. Анда без каток ясадык, әй бик матур итеп шундай кагып, менә күршеләр, Мөнир абыйлар, Рушатлар белән шундай тимердән әйбәтләп кагып яхшылап эшләп куйдык. Менә бу атнада Алла бирса без инде аның өстенә теге яхшылап фанерлар җәеп Су сибеп, боз катырып, мин инде инстаграмга куйгач та халыклар яза башлады хәзер не кататься итәргә килик әле дип әйтәм килегез пожалуйста бөтен җир ачы пожалуйста бөтен сез җырлап торырсыз әйме сез җырлап торырсыз саф һавада марат шәйбаков җырлый а как же аппаратлар куеп җырларга можем әле без рәхәтләндереп

Якын, якын, якын.
Азат әлегә юк, ә без әле икегез белән дә сезнең белән аралашырбыз. Ә әлегә серләрне ачып китик әле. Өченче тапкыр әти әни ә, булдыгыз, сер итеп кенә тапшыру. Тәбрик итә сезне шушындый матур вакыйгагыз белән. Әле бит әле алай да түгел, бик көтеп алган өченчегә әйме кыз бала. Ә, Шулай ук сезгә шәхсән сер итеп кенә тапшыру тапшыру эшләгәндә Азат серләрен ачкан и, шул тиклем телим кыз бала тууын дип. Туды кыз бала. Азат ничек үзгәрде? Кайсы сыйфатлары барыкка килде? Кайсылары артып китте? Әйдә әле сөяп китә алсу. Чынлап торып э, хәтерлим, нәкъ бер ел элек сер итеп кенә сезгә генә әйтеп киткән идек. Яңалыклар бераздан күрсез дип кыз булды бит. Мин э, теге кыз булганым буласын белгәч, сүзсез калдым, чөнки кеше тормышында Бигрәк тә теге ике малайдан соң бу кыз безнең тормышка менә шундый э, нитеп керде менә үзеннән үзе очып керде. Без әле дә ышанып бетә алмыйбыз. Кыз икәнне Азат бик үзгәрде. Азат э, бик ярата баланы. Э, теге кызым, кызым дип кенә тора. Ул нәрсә дип әйтим, менә йомшардык без, йомшардык.
Бүген безнең туган тел телеканалыбызның ТТ милли премия тамашасына килгән һәрбер көчле, моңлы артистыбызга шундый матур махсус һәммәсенә чәчәк гөлләмәләре дә әзерләдек. Карагыз әле алар шундый Э, үзләре кечкенә генәләр әйме үзләре шундый һәрберсе чын күңелдән безнең җырчыларыбызны әлбәттә яратып мәхәббәт белән әзерләнгән гөлләмәләр бүген гомумән дуслар э, җыр моң безнең инде артистларыбызга нидер номинацияләр бүләк итү чәчәк гөлләмәләре бик күңелле бик зәвыклы бик шәп булачак шуның өчен туган тел телеканалы сер дип кенә тапшыру экраннарыннан аерылмагыз Без һәрвакыт сезнең өчен яратып эшлибез. Хөрмәтле дуслар, әмма инде менә болары безнең э, җырчыларыбызга һәрберсенә аерым әзерләнгән статуэткалар бик матур, э, бик шундый ялтырап тора. Бүген бик матур безнең тамаша гына да түгел, ә шундый күңелле тантана. Туган тел ТТ милли премия һәм ул үзенең бәләкәй генә юбилеенда уздыра. Чөнки бу проектыбыз безнең Туган тел телеканалында барырга килүгә Быел нәкъ биш ел. Котлыйбыз сине! Берничә минут кына калып килә безнең тамаша башланырга, дуслар, һәм инде аның алып баручысы безнең алыштыргысыз Айгөл Габдуллина. Әле карап торам, ул үзе э, бүген концертны алып бара, кызларны бизәндерә дә башлаган. Айгөл, синең эшләрең тагы да артыбрак киткән. Юк, миңа беләсеңме, м, без бүген сәхнәдә булган бөтен кеше матур булырга тиеш. Менә безнең Альбинабыз бүген э, артистларыбызга статуэткалар чәчәк Фикерләр чыгарачак һәм шуңа күрә миңа Альбинаның да матур булуы мөһим. Э, гомумән матур концерт бит бүген. Көтеп алган концерт һәм юбилей концерты шуңа күрә быелгы концертта алып баручылардан башлап артистлардан башлап чәчәк чыгаручылардан башлап хәтта безнең менә сәхнә артындагы эшче кызларыбыз да алар матурлар матурлыкка омтылып яшәргә без тырышабыз безнең телеканалыбызның гомумән девизы Матур булыйк, әй бит. Шуңа күрә дә э, бүгенге концертыбыз да матур үтә дигән мин өметтә калам, Аллаһы бирсен. Гадәттәгечә, Роза дулкынланам, дулкынланам. Менә беләсеңме? Әле бит әле син бүген Айваз Садыров белән беренче тапкыр алып барасың. Тапкыр Айваз белән алып барам. Әле бер тапкыр да сәхнәгә чыкмадык, кабатлап карамадык. Э, Гомумән, э, беренче тапкыр эшлибез. М, Ну, миңа калса, менә Динә апа да әйтте, ике профессиональ ш- кеше эшләгәндә бар да яхшы булачак диделәр. Ну, шулай булачак. Башкача булу мөмкин түгел. Без башлыйбыз, ярыйм, Роза. Рәхмәт. Без сезгә уңышлар теләп озатып калабыз. бу артистка мин үзем бүген номинация бирер идем беләсезме нәрсә дип тизлек номинациясе дип шәплек номинациясе дип тиз генә бизәнә ул шунда гримеркларга килеп керә инде гомумән тормышта да бөтен нәрсәне тиз җиренә эчкереп эшлисеңдер тиз тиз һәрвакыт каядыр ашыгабыз ну хәзер менә олылар әйтмешли әйтәләр бит инде әз генә Туктабрак тора әле. Шулай итәсе килә башлады Роза. Шулай итәсе килә башлады. Но хаман холык үзенекен әйтә, туктап булмый. Хаман да каядыр кирәксә дә, кирәкмәсә дә чабабыз. Холык шундый. Ул бүтән төрле булып туаргадыр инде ул. Шундый. Менә мин шундый пушмас, спокойный утырган кешеләргә ушым китә. Чыннан да. Бер-бергә кайгырмыйлар алар. Бүтәмчек шулай булып була икән дип. Минем дә шулай буласы килә дә, әмма ләкин Гүзәл Әхмәтова өчен чын идеал ират нинди өч мөһим сыйфатка ия булырга тиеш? Ой.
Хәзер менә татарча сүзләрне табарга кирәк бит әле аның. Тугрылык, преданность, әйбит. Тугрылык, ә, сине аңлаган, диясем килә. Гомумән, кеше буларак сине аңлаган. Э, Эшемне генә диясем килми. Без э, һәрберебез төрлечә, төрле эштә эшлибез. Ну, безнең эш авыр, ансын да әйтәсем килми. Но кеше буларак мине аңнаган һәм миңа гомер буена бер-беребезгә без терәк булырдай кеше. Ныклы шундый. Чын ир.
Без моны эзлибез әле гүзәләйме? Мондый түгел инде менә.
Аңлашылды.
Менә шушы өч сыйфатны син атадың һәм без шундый кешене эзлибез сиңа, шулай бит? сәхнә артында парлашып кына э, шундый чикердәшеп кенә басып торалар инде безнең яраткан шулай җырчыларыбыз айгөл һәм илмир зиянгировлар сез гаиләдә дә бергә юлда да бергә сәхнә артында да гел бергә басып торасыз Роза, шөкер дәшергә, менә бу сәхнә арты бердәнбер момент, балалар өйдә, үзебез генә. Болай безнең бердәнбер бер-беребезгә карап торганыбыз да юк, андый вакытның булганы да юк. Шуңа күрә моменттан файдаланып, бөтен проблемаларны уртага салып, мөнәсәбәтләрне җайлап әйме җаным. Шул сәхнә артында гына сөйләшәбез инде без. Бүгенгесе көндә, алайса, әйдәгез әле болай дик әле, бер-берегезгә нинди өч киңәш бирер идегез? Әйдә, Айгөл, синнән башлыйбыз. Әзрәк, йомшаграк. Романтик булырга. Э, тәртип, тәртип ягы биш, былай тәртип ягы әйбәт, Аллага шөкер. Башка аяктан. Бүтән киңәш тә бирә алмыйм икән, кара әле, әйтер сүзләр күп кебек иде.
Син уйлый тор, Илмир, син әзерме? Беренчесе мине яратырга. Тәмле иттереп, гел гел гел гел тәмле иттереп ашарга, пешереп торырга. Өченчесе, гел яратып торырга. Без инде 15 елга якын бергә. Инде ул ашарга пешерү мәсьәләсен алсаң, пешермәгән әйбер калмагандыр, әй бит. Мәхәббәткә калсаң, ма- әйтелмәгән матур сүзләр калмагандыр. Инде без бер-беребезгә һәрвакыт матурым дип эндәшәбез бит инде болай да. Шуңа күрә төрттерүе түгелдер дип ышанасы килә әтисенең. Юк, юк. Шаяртып әйтүем генә булды, шуңа күрә ышана күрмәгез. Барысы да яхшы, бәйрәмнәр белән барыгызны да.
тапкыр Уфабызның иң яраткан сәхнәләрендә елга музыкаль нәтиҗә ясыйбыз. Һәм нәкъ Шушы мизгелләрдә Бишенче туган тел милли премия тантанасын башлыйбыз! Чираттагы бер гримерка кергән им дусларым, бында безнең Рафаэль абый Латыйпов утыра. Китап укып утырамы, журналмы димен. Әйе, бик кызыклы журналлар, чөнки иртәрәк киленде Казаннан. Ә безнең әле чыгыш, икенче бүлекнең иң сыңында почти. Шуңа күрә инде вакытны уздырырга кирәк. Гомумән, буш вакытыгызда нәрсәләр эшләргә яратасыз? Буш вакытта инде ул ничек әйтергә кирәк? Өйдә бигәләре булмый. Менә концертларга килгәч, теге үзеңнең чиратың җиткәнче мин инде күбрәк газета укырга яратам, газета, журналлар укырга яратам. Өйдә укып булмый боларны, өйдә укырга вакыт юк, чөнки аныклар, балалар дигәндәй, башка мәшәкатьләр теге үзебезнең җиркән торгач, кар да керисең, бакчада да эшлисең дигәндәй. Шуңа күрә монда рәхәтләнеп укыйм.
Димәк, сезнең чыгышыгыз алдыннан укыган ниндер хикәяләр э, зиһенегезне чуалтмый? Ә юк, мин э, концерттан теге э, онтылып торам, ничек әйтергә кирәк. Бахат килеп итте, киендек, чыктык, җырладык. Осы кылсын айда аралар, Тик калмасын җаныда яралар. Сагынып көткән чакта сезгә илтә бу юллар.

Бу нәрсә булды соң, Илдар? Без аңламый чыра калдык. Просто кичә э, кореецларны каршы алган иде. Кореядан килделәр кунаклар. Э, шулай әкрен, әкрен генә сөйләде, сөйләде, сөйләде. Кешеләр тыңламый башлаган иде. Яха! дип кычкырып җибәрде. Бу хәлләр ничек исәнмесез дигәнне аңлата. Э, Син шулай итеп безнең тамашачыларга исәнләштең инде. Әйе, шулай исәнләштем, сәламләдем, хәлләрен сораштым. Ә, әлбәттә, барсы да кызык иттеләр, көлделәр. Ә, һәм дә инде нәрсә әйтәсе килә? Бу тормышта чыннан да бик авыр замана, ә, авыр хәлләр була, ниндидер югалтулар була. Шуңа күрә ниндидер позитив үстисе килә бу тормышка, ниндидер бәйрәм ясыйсы килә, ниндидер шушы тормыштан бераз гына Булса да арынып, шушы матур бәйрәмнәргә килгән тамашачылар рәхмәт әйтәсе килә, оештыручыларга рәхмәт, менә шундый матур статуэткалар ясап, чәчәкләр белән безне каршы алып. Инде, әлбәттә, шушы фестивальләр булып торсын, һәрвакыт күрешеп торырга насыйп булсын. Бер күрешү үзе бер гомер дигән әйбер бүгенге көндә бик актуаль әйтемгә әйләнеп калды.
Статуэткаларыгызны урнаштыра торган махсус шкафыгыз я булмаса бер полкагыз бармы иде? Шкаф бар, полкасы да бар, шкафы да бар, барсы да шунда э, матур итеп ялтырап торалар. Шуңа күрә бу э, бердән теге үзебез өчен э, да күңелле ниндидер булган нәтиҗәләрнең Ул бит менә э, дөрестән әйткәндә, шушы әйберләр басып тормаса, онытылырга да мөмкин шулай бит, еллар уза-уза. Ә менә хәзер кайтабыз, ә, менә шул вакытта барган идек Уфага. Шушында шулайрак булган дип истә кала торган мизгелләр.
Хөрмәтле дуслар, янәдән гримеркага килеп кердек әле без шундый бик зиннәтле, затлы күлмәк кигән безнең артистыбыз ул әлбәттә кабатланмас моң иясе Эльмира Калимулина. Әйе, сабысы сез, исәнмесез? Ой, мин сез менә беренчедән әйме, мин үзем дә сезне әле Беренче тапкыр күрәм тормышта, әйме? Сез күпкә шундый кечерәксез, сез күпкә яшьрәксез һәм күпкә усал түгел рәксез. Телеэкраннар аша сез усалрак күренәсез. Чынлапмы? Юк, мин мин бик әйбәт, мин э, шундый сөйкемле, мин бик рәхәт кеше. Без гомумән сезне Туган тел телеканалының тамашачысында күрергә бик шатбыз. Күлмәгегез искиткеч, ничә сумлык ташлар монда? Мин белмим, үзем бер Сигез мең таш бар. Э, Хакы сигез меңме? Э. Саны сигез меңме? Саны, саны сигез мең.
Без дә өстәп әйтәсе килә, искиткеч чыгыш, искиткеч Гүзәл Уразова. Сәхнәгә чыгу белән нинди хисләр кичердең, Гүзәл? Башлап җибәргәндә, инде тамашачыны күреп алгач, теге сөендек. Шундый күтәренке, кәефле булып килгәннәр, тулы зал булып утыралар. Чын мәгънәсендә һәрберсенең йөрәк тавышын ишетеп сыман булдым. Бик матур көчле җырларыгызның берсен әле сез бүләк иттегез тамашачыларга. Гомумән, менә Гүзәл сез төрле стильдә җырлар башкарасыз, әйме? Сез шуларны башкара. Менә әле авыр җыр булды, әйме? Бик мәгънәле, бик көчле, көчле эчтәлекле җыр. Сез шул җырның эчтәлегенә кереп китеп җырлыйсызмы?
Әлбәттә, кереп китмәсәң, бу җырны биреп булмас.
Шуңа күрә мин аның алдыннан инде шушы менә җырга кереп китердәй, чыннан да безнең тормышыбыз турында инде Тормышыбызның мәгънәсе, балаларыбыз, киләчәгебез турында сөйләргә тырышам һәм инде шушы җырны тулысынча теге ачыклап, күңелнең түренә үк калдырырга, кертеп калдырырга тырышам. Туган тел милли премиясендә бүген катнашуыбызга бик, бик шатбыз. Бишенче милли премия, бу юбилей. Дисәң дә дөрес булыр, әйме? Чөнки бүгенге көндә премияләр әлбәттә бәлки күптер, ләкин сезнең милли премия, туган тел премиясе ул халык премиясе дип әйтер идем мин. Чын мәгънәсендә каналны халык бик яратып карый. Тугры булып карый миңа калса, сезнең тамашачылар бик күп. Э, сез инде туган тел каналы безне тамашачы белән, яңа җырларыбыз белән, безнең иҗатыбыз белән Даими таныштырып барасыз. Бу, бу бик зур хезмәт. Һәм шуңа күрә ә, милли премия, туган тел милли премиясе яшәргә тиеш, тагы да ныгырга тиеш һәм инде Алла бирсә бер 20 елында да чыгыш ясарга насип булсын, Алла бирсә. Без сезне көтеп калабыз, әлбәттә. Алла бирсә.
Рәхмәт.

Без сезне котлыйбыз. Әллә үзегез дә ышанмадыгыз инде статуэтка алганга? Э, малай, Аллага шөкер, э, быел да алдым бу статуэтканы. Саклап кына йөртегез инде. Саклап кына йөртәм берсендә инде яңылыш. Э, яңылыш менә төбе купкан иде. Шуңа күрә быел менә ике куллап почти менә ныклап тотып йөрим. Шуңа күрә Туган тел каналына зур рәхмәтләр. Шулай елда чакырганнары өчен алар оештырган концертлар шулай мощно үтә. Аллага шөкер, халык тулы, яхшы

Гомумән, Марат, үзегезгә тормышта акча шәллисезме? Юк.
Мин магазинга керсәм, минем хатын да әйтә, мин минем әнкәй дә шулайдыр. Менә күчтәнәш фәлән алганда инде мин акчаны теге мул итеп алырга яратам. Теге берәмтекләп кенә алмыйм. Менә мул итеп, мотор итеп Теге төяп, әйбәт итеп алырга яратам. Ә үземнән акча жәллим дигәндә инде юк, алай теге үзем өчен акча жәлләгәнем юк, гаиләм өчен дә шуңа күрә ул акча бер керә, бер чыга, шундый әйбер бит инде ул. Шуңа аңа жәлләргә ярамый. Ул бүген бар, иртәгә юк. Туган тел телеканалын ТТ милли премия тамашасы бүген үзенең биш яшен уздыра. Бу уңайдан сезнең нинди теләкләр? Ә, туган тел каналы инде 5 яшендә уздырсын, 10 яшендә уздырсын, 50 яшендә уздырсын, 70 яшендә уздырсын, аларга инде исән-сау эшләргә, шундый матур, яхшы коллектив, Без хөрмәт итәбез, тамашачылар да бик яратып карый. Бар җирдә дә карыйлар, менә Татарстанда да карыйлар туган тел каналын. Шуңа зур рәхмәтләремне белдерәм. Бергә шулай матур итеп эшләргә язсын. Тазалыкта, исәнлектә, бәхеттә. Зур рәхмәт.
Альбина Кельзиярова, котлыйбыз сезне. Нинди, нинди хисләр чыгыштан соң? Нык тулкынланам, потому что йырлап бейеп дигәй хәл бетте.
Берек тә шундый матур э, җыр истәлекле Башкортстан турында

Э, вокал дәресләрен үткәрергә эстрадный вокал алла бирһа белем бирәбез инде балаларга эстрадный вокалга өйрәтергә дигән э, зур э, ниндәй пландар белән йөрибез
туган тел телеканалыбызның шундый матур тамашасында берсеннән берсе моңлы берсеннән берсе тамашачыларыбыз яраткан җырчылар берсеннән берсе үзләренең иң шәп иң матур җырларын бүләк итәләр залда шундый күңелле мөхит дуслар

Минем күңелемне Тик сине сагынам Тик сине юксынам Нишләттең син мине Матур парлы җырлы дуэт Эльмир һәм Айгөл Зиянгировлар яңа чыгышларын тәмамладылар. Ничек? Статуэтканы беренче тапкыр тотасыз, миңа калса шулай бит кулыгызда? Юк, безнең өченче, өченче статуэтка уже әкренләп кенә менә шулай коллекция җыела. Зур рәхмәт яусын туганда телеканалына, телеканалына шушындый искиткеч матур ямьле чаралар үткәргәннәр өчен. Дуэт җыр башкардыгыз, әйме менә. Дуэт башкарганда сез шушы сүзләргә туры китереп бер-берегезгә карап шул хисләрне тоеп җырлыйсызмы ул? Әллә инде автоматик рәвештә генәме? Сез менә күзләрегезгә карап менә шул сүзләрне нәкъ тоясызмы бер-берегездә? Менә һәрбер җырны җырлаган вакытта Роза, ниндидер бер шушы җырның гомерен кичерәсең, шушы җырның эченә керәсең. Безнең күп кенә җырларыбыз, дуэт җырларыбызга клиплар төшерелгән. Күз алдына нәкъ шул клип килеп баса.

Аллага шөкер, тамашачыларыбыз бүген тулы заллар белән безне каршы алды. Рәхмәт килгәнегез өчен, Туган тел телеканалы белән бергә, безнең белән бергә булганыгыз өчен. Гомумән, шундый зур чараларны оештыру җиңелләрдән түгел.

Матур парлы дуэт, бик матур күркәм гаилә. Юлия һәм Илнар Кудусовлар яңа гына чыгышларын тәмамладылар. Искиткеч матур шундый биючеләр, костюмнар белән. Менә минем шушы э, җиһазны, мин дөрес әйтсә, әйтәм микән, чәйнүкме бу, нәрсә бу, Илнар, әйт, үзең... Лампа, лампа. А, лампа, га... лампасы бу. Лампа, менә шушы лампа турында әйтегез, үзегез сөйләп китегез әле. Ни өчен бу сезнең җырыгызда, бу биюдә? Восточный стильдә әзерәк ней булгач, бу ней, э, Аладдин белән Жасмин

Вокалда дәресләре бирә, Нагаевода бик күп җыржаучылар да күп, Аллага шөкер, э, менә кешенең җырлашы килә, дәрт моңнары бар, юлә шуларны дөрес юлга ул бастырып, тавышларын куеп, э, ул бит инде профессионал вокаль вокалистка безнең Юлия.
Ә сезнең гаиләгездә аерым бер шундый сезнең гаиләгә генә хас булган традицияләр бармы, Илнар? Традиция
Гаилә белән чыршы бизибез. Әй, ну, кыш...
Каз, да? Әй, әй, каз пешерәбез менә, елда бергәләп гаилә белән без каз пешерәбез. Матур иттереп. Шуннан нинди яр. Балалар белән тау шуабыз, коньки шуабыз елда шул шул традиция инде. Традиция без корпоративлар үткәрәбез. Җәй көне Җиләк җыябыз балалар белән бергә. Шул традиция, ә былай хәзерге вакытта инде дәрес әзерләйбез инде шул традициябездән. Бөтен гаиләдә шулдыр инде балалар үскән җирдә. Ә менә балалар дип әйтәсез дә, имеш кына, балаларны тәрбияләгәндә нәрсәгә басым ясыйсыз?
Менә дөрес булсыннар, дүр, э, алдашмасыннар. Э, менә безнең Аллага шөкер, ике малай да шулай менә Бөтен нимәне сорап эшлиләр. Былай эшләсәк буламы, моны алсам буламы, былай итсәк буламы дип. Менә шушы шушы юлдан алып бару дөрес дип мин уйлыйм.
Усал әтиме э, Илнар, Юлия? Ну,
э, характер бар инде. Усал, усал.
Ай, скорпион. Ай, малайларга нык тотырга кирәк малайларны. Әзерәк слабинка бирсәң,

Дулкынланып, әле дә дөрелдәп тора Марсель. Хәерле кичләр. Хәерле кич, хәерле кич. Беренче статуэткаң үз гомереңдә, белүемчә. Бисмилла әйтеп, беренче статуэтканы алдык. Рәхмәт туган телгә, шундый матур тантанага чакырган өчен рәхмәт. Үземнең гаиләмә мине Шулай иттереп, поддержать итеп, минем белән булган өчен зур рәхмәт. Туган тел, ТТ милли премия тантанасын 10 елдан соң Марсель ничек итеп күз алдына китерә икән?
Алла хата гранчы кушашлы күрәбез инде ала берсе. Бар нәрсә дә яхшы булсын, чирләр булмасын. Ал колганын күрербез ала берсе, исән булыйк.

Үзенең серле уйларына батып кына басып тора бугай безнең Ришат Тухватуллин. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәнмез.
Бүген генә килеп җиттегез Казаннан белүемчә. Әйе, Казаннан килдек.
Йортыгызны алып өлгердегезме соң әле, Ришат? Кайсысын?
Ә ничә йорт соң сездә? Мин э, белүемчә, Инстаграм челтәләрен сез әллә йортны аласызмы, төзергә җыенасыз, проектлары белән гомумән Мәшгуль киләегез. Бер өйне әти белән әнигә салдым. Хәзер инде үземә мәш килеп, әле проект өстендә эшлибез инде. Алла бирсә, бик матур өйдә салырга хыялым бар. Казан читендәме?
Казанның читендә, әйе. Казан ичендә түгел.

Сәхнәбездә чыгышлар кызганнан-кыза бара, берсеннән-берсе әйткәнемчә, иң-иң көчле безнең яраткан артистларыбыз бит бүген. Иң яраткан җырларын үзләренең тамашачыларына бүләк итәләр.

Әйдәп җырлаучы җырчыларыбызның берсе Азат Азлыев, Алсу. Әле алкаларда коела башладым Алсу. Төште шунда. Халыкта шундый энергетика килә, теге алкаларда чыдый алмый.
Син бит үзең күпме энергетиканы әле бүләк итәсең, бирәсең әйтергә кирәк. Бик рәхәт бит. Тамаша да рәхәт. Беренче нотадан ук җыр башлангач та матур итеп каршы алдылар. Без бөтенләй Уфаны яратабыз. Башкортстан тамашачысын яратабыз. Э, Уфаныкы бөтенләй икенче төрле ул ничектер. Ну, үзебезнеке. Үзебезнекеләр шуңа күрә бик зур рәхмәт. Бу премия безнең инде э, беренчесе түгел, әйбит. Без инде 5-нче, юк 4-нче тапкырын алабыз, әйбит. Искиткеч безнең өчен зур бүләк. Без бу бүләкне бик кадерләп, үзебезнең залда шундый безнең стеллаж бар, әйбәт пиаладан ясалган. Шунда куеп барабыз, җыеп барабыз. Бу безнең өчен бик кадерле бүләк. Һәм инде тамашачыларга шушы каналның җитәкчеләренә бик зур рәхмәт безне шулай чакырганнары өчен. Яратабыз сезне. Алла бирса, матур

Белүемчә, Уфа сәхнәләрендә беренче тапкыр чыгыш ясадыгыз, шулай бит? Әйе, чынлап та беренче тапкыр. Ничек соң сезгә Уфада чыгыш ясау? Менә бүгенге гомумән чыгышын э, шундый тәнкыйть ясарга яратучы җырчыбыз безнең Әйме Эльмира Галимуллина э, ничәлегә билгеләп үтә икән? 100 балга. Искиткеч тамашачы, шундый рәхәт, шундый җылы. Тагы сәхнәгә чыгасы килә. Ә без сезне тагын чакырырбыз, аллабирса. Алла бирса биргән булса, әлбәттә, чакырыгыз, мин киләм. Бүгенгесе көндә Эльмира Калимуллина үзенең кайсы сыйфаты өстендә эшли икән, камилләштерү өстендә? О, мин бик ялкау.
Һәм шуның өстендә эш алып барасыз. Мин эш алып барам, көн саен үземә әйтәм, мин әз эшлим, мин әз эшлим, тагын тырышырга кирәк, тагын тырмашырга кирәк. Менә шундый минем бар, шундый сыйфатым. Ә нәрсәләр эшләргә кирәк икән? Алайса, көненә сез әгәр дә көнегезне менә мин булдырдым, барсын да эшләдем дигән нәтиҗә ясар өчен. Ну, мин теге перфекционист, шуңа күрә э, бик әйбәт эшләгәннән соң да мин үземә әйтәм, эх, тагын менә шунда әзрәк кенә җитмәде дип, менә шундый кеше инде мин. Ну, теге икенче э, ну, карасаң инде ул әйбәт, чөнки син Тырышасың, көн саен үз-үзеңә ниндидер яңа буын, ниндидер яңа юнәлеш куясың, шуңа күрә эшлисең, эшлисең дә эшлисең.
Менә сез безнең проектны Туган тел тоты милли премия тамашасының бишенче ел рәттән уздырылган тамашасында, әйме? Киләчәге ничек күрәсез безнең бу проектның?
Беренчедән, шундый рәхәт проектның киләчәге бик матур, шундый матур искиткеч җырчылар, шундый әйбәт оештыручылар. Шуңа күрә тагы ниндидер зур стадионнарда очрашырга насыйп булсын. Зәңгәр тимәк,

Радик белән аралашабыз, Аллага шөкер, әйбәт кенә. Рифат Зарипов белән, Салават абый белән, Айдар абый белән. Менә аларның һәрберсе мин дустым дип, дустларым дип чыннан да саныйм. А былай дуслык темасын тагы да ачыклап киткәндә, сине сатканнары булдымы? Булды.
Булды, сатлыкларын авыр кичерсәм дә гафу да иттем инде. Әйтмим инде кемнәр генә икәннәрен булгалады. Гомумән син э, үпкәне озак тотасыңмы ачуны?
Төрлечә була. Ашуның уровенена карап. Котлыйбыз һәм Данир Сабиров күзлегеннән безнең проектның киләчәге 5 елдан соң 10 яше ничегрәк күз алыйсың?
Әллә тагын, Худайга тапшырып эшлибез, исән-сау, матур җегет булып күз алдына китерәм, эшләрбез әле дип. Яңа җырлар белән, матур биюләр белән, кызыклы юморлар белән. Ходай тамашачысы тамашачымнан аермасын. Эшлисе килеп торсын, тамашачымның карыйсы килеп торсын.

Кемәсен сиңа күңелсездә булыр, димә. Әйе, шундый сары сары матур костюмнар белән. Гына түгел, бөтен кеше синең көеңне килеп, э, ялагайланып йөрерләр иде. Ә мин сиңа турысын әйтәм, шуңа күрә син әзгенә инде ни. Борчыла, шулай бит? Әйе, син һәрвакыт турысын бәреп сөйли торган кеше. Шушы сыйфатың аркасында, Иркә, э, үкенүче адымнарың булмадымы соң? Бер кайчан да булмады. Гомумән, синең үкенә торган кеше менә син э, кешегә катып сорауны синең белән бер тапкыр ничектер э, обсуждали бугай син миңа ул сорауны бирдең минем бер нәрсәгә дә үкенгәнем юк э, һәрбер адымны уйлап белеп эшлим шуңа күрә мин бик акыллы хатын кыз дип үземне саныйм шуңа күрә үкенгән әйберләрем юк һәрбер җырың хит дәрәҗәсендә әле шундый зур көчле урыннар алып бара халык Э, күңелендә мәхәббәт яулый. Бу җырларны сайлаганда иркәгә кемнәр ярдәм итә, әллә үзеңнең күңелең генәме? Э, менә минем э, егетләрем бар, командам бар. Әлхәмдүлиллах, алар белән бергәләп эш итәбез, алар белән бергәләп сайлыйбыз җырларны. Әлбәттә инде минем йөрәгем аша үтәрлек җыр булмый икән, мин аны үземнең репертуарга кертмәячәкмен. Моның өчен мин үзем генә мин менә шундый дип әйтә алмыйм. Мин авторларына бик күп рәхмәтләремне әйтәсем килә һәрбер җырымны.

Елдан ел мимендә монысы инде минем оныттым да өченче бугайымы премиум елдан ел әйбәтләнә хәзер инде безнең яраткан Павел Александрович там бездә сезнең команда шуңа күрә мин аңа бик зур рәхмәтлемен һәм ул инде бары тик профессионаллар белән генә эшли туган тел каналына мин киләчәктә дә уңышлар телим бу әле әлбәттә менә иң искә менеп җитү дигән сүз түгел алга барырга кирәк һәм инде җырчыларны да сайлаганда